Rhyme and Reason Project YouTube channel ah kan lo lawm leh fek cheu. Tun ṭum ah hian psalm kan rawn riak leh dawn a. Kan psalm rawn riak tur hi psalm number a sawmkuana a ni a, hei ka keu sa nghal a. Psalm number a sawmkuana kan rawn riak dawn a ni. Psalm reaction lo thlahlel tu, lo thlir tu zawng zawng te a inchungah lawm thu kan sawi duh lawk a. Tin comments lamah te pawh khan riak chhunzawm zel thei ni tih kha kan sawi duh bawk a ni. Kan riak tak. tak hmain a ruang a min hrilh turin puma fela kan sawm te ang. Oh, Sam sawmkuana hi Mosia tawngtaina a ni a. Sam hi a upat dan indotin han rem ta ila Sam upa ber a nih hmel a Sam sawmkuana hi pawimawh hle dawn a ni. Tawngtaina a ni ang tak hian Mosia hian Pathian chibai bukna in an tana chumi zawh a thil hriat thiam loh kha Pathian hian a thlen rawih mai a Sam ah chuan Pathian hnenah kan thil hriatthiam loh te pawh thlen rawi a, i amah kawl nana a hman tur kan tih tawh thin kha engmah zep nei lo buak hawk hawk tur kan tih ang kha. Mosia hi an bo deuh hawk a, chumi zawha Pathian hnenah khan thil dil a nei a, ropui deuh mai. Chuan chumi zawh chuan thil dil pahnihna, aw a hma mi kha thil dil pakhatna te pawh han ti tai la, chuan thil dil pahnihna nei leh a chutiang ang deuh chu nia tawngtaina. I Pathian chivaia buka a hriatthiam lo a thlen a chuan thil pahnih ang vel a hlawm pahnih ang vel a dil ta ni chu chu sam som kuana ruang am chu ni mai awm e um a lawm awm e sam som kuana react chho dawn ang aw tuna Rhyme and reason Sam kan react chho ta nual mai a hei mahni chu pastor hun thar a nen khan kan ti tia Sam eng eng emaw bible chang kan sawiina lamah khan Sam a awm em te kan ti leh hlawl thin a khat atang khan pastor hun thar hian Sam hi van duh em em hi kan ti Sam hian eng emaw chena ti teng min lo khawih tawh hle ni ti hi ka hria kan Sam react atang hian thil tam taka pawh Sam ah hian ka hriat lo pawh i awm a ngem le ding lampang hi tih te pawh khan ka nei ta nual mai a, chuta tang chuan Sam riak hi ka hlawkpui em em a ni tih hi ka hre chhuak thar a ni keimah pawn chu chu thliktute pawhin nih ve ngei ka ring. Awle tunah chuanin riak tak tak tawng aw. Kan chho mawp mawp ang aw. Le Sam sawmkuana hi hengkiang deuh hian a thupui kan siam a, chatuan chhiar kawp Ka ti a, engtak chu ni awmawt rawh chatuan chhiarkawp leh finna thinlung kan ti ta a, hemi pahnih te hi kan hawn tura a tawngkam te hi ka duh a, chatuan chhiarkawp, chatuan lo, kumkhat chhiarkawp, kumhnih chhiarkawp, kumza chhiarkawp nen a inang dawn lo tihna anih hmel a, tin finna thinlung, thinlung fin chu kan duh vek ang tirah chu chu hawn kan tum dawn ta a ni. Kan sawi tawng khan Mosia tawngtaina nia Tin, a tawngtaina hi a ril in a thuk a, tiril te pawh hi man a ni. Eh, chuvangin khun khan takin ih kan react dawn nia, hei sam tam tak hi chu hlim awm deuh te a awm a, hei hi chu ih mahni pawh kha thuril tak zir turin lo inbuatsaih ila, tin a then pei chu hriat nuam em em lo te pawh a awm thei a. I khang kiang ang Sam ril tawng taina Mosia pawi tah zawih zawih ka ring a bawk khup in eh chutiang ang thu chu ni dawn ni aw a hmasa in kha kha kan sawi hmasa duh a ni Lema chang khat atanga chang rukna kha han chhiar ta che. Sam number a sawm kuan a chang khat atanga chang ruk Pathian engkim bul Lalpa nang chu chhuan zawng zawng chenah kan awmna i ni thin Tlangte pian hma a leilung leh khawvel I din hma pawh khan chatuan ata chatuan thleng pawhin nang chu Pathian i ni. Nang chuan mihring hi boralnaah i kirtir thin a, Mihring fate u, kir leh rawh u i ti thin. Nang a ngaih chuan kum sangkhat hi nimin ral ta ang lek kha a ni si a, zanven khat chhung ang lek bawk a ni. Anni chu tui lian angin i len bo thin a. Thangkhat mu thangkhat mu ang chauh an ni. Zingah chuan hlo bet chawr chhuak ang an ni.
Zingah chuan a lo duahin a chawr chhuak a, tlai lamah chuan ah thlukin a awm a, a vuai thin. Aw mama, chhiar thiam hle mai aw te pawh nalh le, Mosia kha a tawngtai tan ta a, Pathian kha hetihian chibai a rawn buk a, Kan awmna a rawn ti tawp mai a, chhuan zawng zawng chena kan awmna. Heng tiang ang tawngkam hi Psalm dangah te pawh kan hmu thin a. I Psalm tawng chuan hla te pawh awm kha, my dwelling place tih kha. A thluk hi ka thiam chiah lo a, mahni an thiam em aw ka hre lo a. I Pathian chibai bukna kan awm nai ni, kan chen nai ni. He tih hi an hmang fo mai a, Mosia chin chhuah te pawh hi lo nih hmel a ni. Khatia thla ler a vak kha nia an thil nghet neih chhun chu Pathian kha a nih hmel a, a ril hle mai. Keini pawh khawvel ah hian kan ngheh lo zia hi hre thar ilang chuan Pathian hi kan awmna tih hian kan chhal ve thin awm e. Le hetah hianin tlang te lei lung te khawvel te Pathianin a din hma pawh khan awm tawh a, chatuan Pathian a nih zia a rawn puang chhuak a. Chuan khawvel pian hma pawhin Pathian a nih tawh zia te eh kha rawn puang chhuak ta a. Tin hetah Changlina hian chhuk thla tai la. Hun i thlir dan leh keini ngaihtuah ve ngawt hi a in ang lo a, in thlau hle ni tih te khan a rawn sawi a, kum sangkhat hi a ni min ral ta ang lek khai ngaih chuan a ni si a, a zan ven khat chhung ang lek a ni bawk a ni. Keini ngai rei lutuk kum sangkhat maw kum sangkhat damtling pawh kha Nge kan awm lo nia mihring chu, Pathian tan chuan nikhat zan khat ang lek a ni a, i thlir dan hi a sangin a ropui bik a chatuan mi ni tih khanin chibai kha rawn buk ta phawt mai a Pathian kha. Chuan hetah hian mihring chungchang a rawn sawi leh a, Mihring te hi boralna i hruai thin a, a tih hi an sawi chho zel ang a, hetlai hi nia Tiri Laman ka tih kha. Chuan i ngaih chuan an rawn lang dek dek a, reilo te an boral thin a, tui lian angin i len bo thin a tia Pathian kutin, Pathian hnathawhin len boin an awm a, reilo te kan rawn lang ek a, Tikhan kan ral leh thin a tih mihring te chu chu awmzia chu kan inthlau hle patuan Pathian chu chatuan mi a nia mihring te chu reilo te rawn langa boral leh thin kan ni ih kan in ang lo thlawt a ni tih khan Pathian hnenah khan thu kha a rawn thlen ta a ni hei ril hle mai a kan zir chho zel anga awmze thuk tak a nei chho dawn a ni lemam ah chang sarihna atanga chang sawm pakhatna kha min han chhiar sak leh ta che. I thinurna a tih boralin kan awm a, i thinrimna a tih mang ang tih mang angin kan awm bawk si a. Kan khaw lohna te chu i hmaah i dah a, kan sual zep ruk te chu i hmel eng a i dah ta a. Kan dam chhung ni zawng zawng hi i thinrimna a ral thin a, kan dam chhung kum te hi thawnthu angin kan ti tawp thin. Kan dam chhung kum te chu kawmsawm sarih a ni a, chakna avangin, kum sawmriat pawh a ni thei e. Nimahsela, a reina chu thawhrimna leh lungngaihna mai a ni. A ral thuai a, keini pawh kan thlawk bo thin a nih hi. Tuin nge thinurna thil tih theih zia hria a? Nangmah ṭih tur zia anga i thinrimna chu hria le? Umm, hei a heavy chho ṭan, ti tawh mai ang. A thu kha a rilchho ṭan khawp mai hetah hianin, Mosia khan Pathian hnenah Enge Pathian chet dan kha a hriatthiam em em loh, a hmuh chian em em si kha an thlen ta ni. Mihring te hi i thinur avangin thi ka van hmu hnem tawh tak em? A tihna ang a nia. I thinurna a tih boralin kan awm a, i thinrimna a tih mangin kan awm a. Sual la zep ruk theih bawk si lova i hma a lang reng zel bawk si a, haichhuahin a awm zel bawk si a, ti a Mosia nun kha an entai la. I Aigupta rama hri leng ringawta thi te a hmuh hnem tur zia te kha tin fatir tih hlumah te khan fatir nei engzah nge awm ang in tinah khan chuan an awm vek ring tai la tawh a boral khan tam hmel em em a a then chhut dan phei chuan sing nga te nuaih nga te an tia engzah chiah nge ni dawn ni tin indona te pawh hnam dang nena indona tikhan Aigupta rama chhuah sana Eh, hnam dang te nen Indo reng rengin mithi kha mu hnem ani. Tin Israel fa te pawh an kal sualin Pathianin lei kakina a lem tak mai te Mosia khan a hmu thin a. Tin khami a chhuan sual lutuk milem bia a hnam dang te awt reng reng, vui reng reng a awm te kha Pathianin Mosia mithmuh hian a ti ral zel a, chhuan thar kha a nghak ta ani. Chuvangin Mosia hian Mihring te i thinurna avanga thi hi ka hmu hnem tawh tak zet a ni. An sualah zep ruk theih bawk si lo va, ti khan Pathian hnenah tlang takin an dawr a ni. Hei hi nia pawimawh chu ṭawngṭainah hian Pathian hnenah kan hriatthiam te, kan hriatthiam lem loh te, kan hmuhchian si te hi Amah hnenah hian thlen tur a nia. Kan sawi kan sawi ve ṭhin hi Pathian hnenah hian thlen hreh neih rawh reh reh tur zawhna te thlen tur tih kha a lo hre nawn leh ta ila, Mosia pawh hianin a hmuh chian em em mak a tih khan thlen ta a ni. Tin, an sawi zel mai chu, damrei vak pawh hian eng nge awmzia nei i thin rim, i thin kan ti rim hnem mai mai ni, damrei piangin i thin an ti rim hnem mai ni tih khan a sawi a, tin i thinrimna hi I thin urna hian ti zawk teh ang, thil a ti thei em em bawk si a, engtin nge i thinrimna chu engtiang chiah ṭih tur nge ni? A tia hetlaia pawimawh em em chu hei ringtute hian Pathian ṭihna te hi kan nei mang tawh lo a, hmania pawh discussion pakhatah hian ka tel ve a, tah chuan Pathian hmangaihna hi chu kan lawm tlang a ni, a lawmawm bawk a, a ropui bawk a, amaherawhchu hriat tel loh theih loh chu Pathian hi thinrim Thin Pathian, sualhaw em em Pathian a ni a, tin thik thuchhia Pathian a ni bawk a, a che nasa thin a ni. A thinrimna zawnah hian tihte, a hmangaihna a ropui a kan lawm em em laiin a thinrimna hi theihnghilh chi ni lo tih kha Mose hian a chiang em em a, he heng thu thei phawrh thar leh ngai ni. Camping te kan han lut a, Pathian hmangaihna ringawt kan sawi a, a hlawmna kan sawi tel si lo va. Ahh kan tu leh hma thin a ni. Hetlai tak hi nia Tiril ah min man te kan tih thin chu. Mosia pawh khanin ehh dam rei vak pawh hi eng nge awmzia i thin kan ti rim tam mai mai a ni tiin ahh zawhna a siam a. Ehh tiang khan Pathian hnenah khan an thlen rawi a. I a awmzia chu hetah hian ka hrethiam lo a ni. Kan kan heng tiang thil thleng zawng zawng thihna ka hmuh tawh te hi a ti a, i thinrim hi a va han hlauhawm em? a ti a, hetlai hian a ṭihna a ti lang bawk a, hei hi pawimawh hle Pathian ṭih te hi zir thar len u e, hmangaih a ni tih ringawt mai a, i Pathian i thinrim thei lo ang deuh tho a kan han ngai hi dik tak chuan Pathian hi hmangaihna a ni tih te hi Bible tawp lampang hetah kan hmu a, a thinrim lai erawh chu a ṭan tir aṭangin kan hmu a ni maw? Kha kha Pathian kan hriat dan te hi tlem a amah ṭihna tak tak e kan thinlung kan tu hi ngai ta a kha ka mo sian min rawn e hril nawn ah lo ngai ta ila e i thil thlir dan hi ka hrethiam phak lo ni ti thlawp mai ni a chhan chu pathian kha pathian tha fam kim a ni sia mihring te tana e tha tur zel a hna hna thawk a ni tih kha a chiang sia pathian chu pathian hmangaihna man chiang em em a pathian ngil neihna man chiang a Pathian finnam man chiang a, a thil tih hi chhan tha taka nei anga kan tana tha ber tur a ni tih man chiang a. Mahse, a kha kha a va pawh pha si lo, a thil hmuh nena a ngaihtuah zawm thiam chiah lo kha Pathian hnenah i thlir dan hi ka hrethiam phak lo a ni. A va ti tawp mai nen, keini pawh kan niang, Pathian chet dan ngatinge missionaries i A dam lo a, a boral tak tih te, i rawngbâwl turin awm tak si, a va hmui ngil lo ve tih te, kan ṭawng ṭai nâng a ti nge kohhran ten kan rawn dil che i chhân loh tih te eng emaw Pathian chiat dân hriat thiam lo hi kan nei ang. Tahan vui vai a kal bo mai tur a ni lo, Pathian hnenah i thlir dân hi ka hre thiam phâk lo va, min lo hriat thiam phâk tîr teh tia dil tur kha ni ta ni le. Hetlaiin châng sâwm pahnihna ropui lutuk. chang khat chauh a mal khalh tur kan nei a hei hi ma man chhiar leh rawk te che
kan dam chhung ni te chhiar dan tur min zirtir ang che finna thinlung kan neih phah hial na turin ti a ni. Aw ropui lutuk hetlai chang hi kan mal khal ang kan tih tawh kha Mosia khanin I rorel dan leh i chet dan leh i thinrim na mihring te lo lang a tam takin an thihpui hi ka hrethiam lo a ni. Amaherawh chu i rorelna hi famkim tih chu ka pawm a, tin i thinurna hi ka hlau a ni, a ti a. Chutah chuan thil dil a nei ta a ni, Mosia dil hi, hei hi ropui ta em em mai a, kan tih ngei ngei tur a ni ta a ni. Chu chu kan dam chhung ni te hi min chhiar dan tur min zir tirang che. Khawvel chhiar kawp chuan i Kan hrethiam phak lo a, chatuan chhiar kawp min zir tir ang che, a ti ta a ni. Dam chhung ni te chhiar dan maw hei, thui deuh hlekin kan sawi anga. Chuan dam chhung ni te kan chhiar thiam chuan finna thinlung kan lo nei dawn ta a ni. Eng nge pawimawh tih te, Pathianin engtin nge ngaih ang, Pathian chet dan hi tih te, mihringin eng nge a tih tur tih te kha kan thinlungin kan ngaihtuah thiam tawh dawn a ni, a tihna a ni a. Rawngbawl tu lar deuh mai pakhat Jonathan Edwards a, a nih hi Puritan, American Puritan kan tih theologian pawh a nia, philosopher pawh a nia, ngaihsan hi hlawh em em a tunlai te hian Jonathan Edwards a hi a lehkhabu ziah te a lar thar em em a, i America rama The Great Awakening a harhna ropui lutuk rawn thlen pawh khan an khai pa a nia, thlarau mi deuh mai thu thiam si fing si Heti hian a tawngtai thin e an ti a, sap tawngin han chhiar nasa ila, Lord, stamp eternity on my eyeballs a ti. Hei stamp an chhut ang hian chatuan hi ka mitah hianin ka mit hmuah hian rawn chhu kai rawh a ti. Awmzia chu ka thil thlir apiang hi chatuan mitin ka thlir tawng a, chatuan chhiarkawpin ka chhut tawng a a ti. Chu chu a tawngtaina a ni thin e a ti a. A chhan chu ringtute hi khawvel chhiarkawp leh khawvel mit chauha I covid kan kan ah kan thlarau nun te tin kan thil tawh leh kan thil tawn leh Pathian hnathawh kan hmuh te kan ngaih duh chuan kan man thiam phak dawn lo a ni. Amaherawhchu chu chatuan chhiar kawp, chatuan tarmit kha Pathianin min rawn buntir chuan kan hrethiam duak duak anga finna thinlung kan lo nei. Phah hial dawn a ni, hei kan nunah pawh han chhut ila, a hmaa hrehawmna natna maw kan tih Pathian malsawmna lo ni ta te hi tam ve em em a, kan pian thar hmaa pawimawh a a maw kan tih kan dah len em em ho kan tih tak em em te hi tam ve em em a ni. Chu chu Mosia tawngtaina hi lo ni ta a ni, a thuk rem rem khawp mai tlaiah hian hei entirna kan siam a, Kum sang hnih sawmhnih pathnia ka nuna thil lian tak tak te entirna ka incheina te lo ninga thalai te tan chuan thalai lo te tan pawh maw pawimawni incheina te hi aw tin ka natna ka natna te hi lian em em a Gungur ah te kan zin a Chennai ah te kan zin pha Delhi ah te chutiang te pawh chu tam tak kan awm ang tin Ka sum dinhmun te hi lian em em thin a. E engkim nge niang a hei aia tam hi ka hmu ang tih te mamawh tam si a. Aw kan nuna lian tak taka han han dah tai la heng tiang hian e chu chu kum sang hni sawmhnih pahniha khawvel chhiar kawpin en tai la a dik chiah chiah a ni. Sum a pawimawh natna kan buaipui tur a ni e damna kan zawng tur a ni. Incheina te pawh a nalh ve deuh te pawn ka inchei tûr a ni a tha vek mai. Amaherawhchu hei hi I khawvel chhiar kawp in i kan chhut dan khan i ta a, entir nan kum sang kha kum za han vei ta se emaw? Kum za han vei ta se tun atang hian khatlaia kan nuna lian pui pui kha heti tiat vel hian a pawimawhna hi nih ka ring a, nih kan hre thiam emaw? Nichin a lian kan nuna lian pui pui kha kum za han vei ta se tereuh te te kan nun i kha chutih hunah chuan in a pawimawh dan kha tereuh te te hi ni tawh te ka lo ring a, i chu chu ni, chatuan chhiarkawp kan tih kha, chatuan tarmit te pawh kan ti thei a, kan thil hmuh len em em pawimawh kan tih em em tun ami hi i chatuan chhiarkawp leh tarmit a kan en chuan nakinah chuan tereuh te te la ni dawn a ni, tih lai tak nge kha, tin hei kan hun hman dan te pawh maw kan hun hman na te pawh khawvel thil ka nuam tih zawng te hi lian pui ni ta se pawimawh lutuk ka tan chuan a heng heng tiang te hi ti lo tur kan ti na pawh ni chuang lo a mar mar chu kan hriat thiam thei dan maw i khawvel thil ka nuam tih zawng sual pawh ni lo thei thil tha deuh deuh te pawh ni thei engtinan infiamna te ka taksa ngei zawng te pawh ni thei tin zai tin thiante nena inkawm hlim party te pawh a ni thei a, eng eng emaw lian pui pui kha awm anga ka hna ka nihna te pawh a ni thei. I Pathian rawngbawlna kha i eng nge ni Kohhrangte zara eng emaw tereuh te te te pawh kan lo ti ve thei ta a. Intihian amaherawhchu nakinah Eh, hun han ral leh ta deuh se, chatuan mite en chuan Pathian rawngbawlna te reuh te kha lo pawimawh ber te kha lo ni thei a. Tin, khawvel thil ka nuam tih zawng ka hun tam tak ka hman na kha hmuh leih theih lo khawpa te hetiang tiat lek te hi a lo ni thei bawk ta a. Chu chu ni chatuan mit leh Chatuan Chhiarkawpa chhut hian tuna pawimawh kan tih te hi lo teh viau thei a, pawimawh vak lo kan lo dah te hi lo lian viau thei a. Hei i hmanah Delhi ah hianin kan mi hriat chian em em loh ti mai ang tawngkam mawi lo ni lo se, mi pakhat kan hriat chian em em loh hi a boral a, A vuina khan kan va kal a, kan inhriat chian chiah khin ni mai a, kei pawh chu pa nen chuanin vawikhat chiah ka inbia a, vawikhat chiah kan inbiak kha sei thei ang berin ka sawi a, i vawithum vawili mi hnenah khan ka sawi hman a, awmzia chu i khapa boral ni thih nia kan vui khan A amah nena kan lo in tawnna tereuh te kha pawh a sei vak a pawh len vak a lo ngai a, chu chu tlem tlem kan lo hriat kha kan insawi len chhiat ta a ni. Chutiang deuh chiah chuanin Pathian kan tawh hunah chatuan ram kan thlen hunah chuanin thil tereuh te te kan lo tih kha pawh len a ngai dawn ta a ni. Chuvangin Pathian rawngbâwl nana hun kan hman te hi lo pawimawh khawpa tam thei ang ber ti u. Tin kan hun hman tamna em em, eh, kan insen sona em em lian pui te kha tuna lian pui te kha nakin a chon tereuh te om za nei lo te lo ni don ta ni ti kha hmm. i tuna mosia te deal jonathan edwards te deal ke ni pona kan deal tur chu ni e kan a thiar kop man hi chatuan thiar kop ni se tin fin na thin lung chu chon min peng a ti kha kan tong trai na tur chu alo ni ta ni o le heta hi khanin A chhiarkawp kha a dik chuan chatuan chhiarkawp a nih chuan hetah thil dangah hian min hruai dang leh daih thin in ka hria. Entir nan thil pakhat chiah sum kan sawi nasa ber tunah khan a lian ber a circle ah pawh khan sum a awm ta. Suma rilru hahtu rilru hahna ka neih chuan chatuan chhiarkawp atanga han thlir khan A sum tetna zawk kha a lo lang thin in ka hria a ni. Chu chu keimah pawn ka experience a ni ta a ni. Chutah tak chuan ka hahdam loh viauna atang pawh khan chawp leh chilin ka han ti ve tlat teh ang. Hahdamna i min pe ve thin a nia hei hian. Kan kan thlirna dik phawt kha chuan khalai kha ka lo experience loh vangin ka ka rawn share lawk che a nih chu. Umm ka rawn share chhuak lak a nih chu. Avan lawmawm em, avan ropui em ni e, chawp leh chilh te hianin min rawn chhawk huai huai thei ni, chatu an chhiar khawp kan han hman meuh hi chuan mam an an nuna train a rawn share a, ava han ropui em le Mosia dilna pawimawh ta ber mai leh keini pawn kan dil tur chu chatuan chhiarkawp a thil chhut thiam kha Pathian hnenah kan dil anga, chutichuan kan damchhungni te kan chhiar thiam anga. Chatuan reizia leh chuta pawimawh chu eng nge tih te kan hrethiam ang a, fimna thinlung kan lo nei dawn ta a ni. Heng tiang zawhna pawimawh tak tak hi kan chhang thiam dawn a ni, eng nge ka future hei, future tha deuh nei rawh u, future a eng te kan ti a, eng nge i future, tun atanga kum sawmhnih nge chatuan hi i future tih te maw, kha future kan hriat thiam dan leh eng future nge. Kan tana kan siam. Tun atanga kum sawmhnih sawmthum vel ringawt kan teh chuan sum te kha hlu ta em em a, mahse chatuan kha kan future a lo nih chuan sum ai chuan Isua tana eng emaw lo tih ve te kha hlu ta leh ta zawk a. Khangthiang te te kha a ni loh pawn mahni khawl ṭun ai chuan midang pek lo in sen so te tin ka hun engtin nge ka hman ang eh nakin a future chatuan zawk future tan nge ka hman anga tun atan nge nakin kum sawmhni tan kha kha a rain rem fel leh thliah thliang a tin ka thil tawn ka hriat thiam loh hreawm ka ti em em te hi chatuan chhiar khawpin khan chhut anga Aw ka tana tha tur a nih hi nakinah tih te kan la nei dawn a ni. Eh chu lai tak mai chu ni pawimawh em em kan thil tawn te pawh i kan hrethiam anga eng hi nge na eng hi nge i min tihlum thei tih te chatuan atan amaherawh chu chatuan nunna min pe thei enge tih te kha kan chhut chhuak ta mai dawn a ni chatuan chhiarkawp chuan a that rawh. Chuan Pathian rorel dan kan hriatthiam loh te pawh hi e Lalpa chatuan chhiarkawp ka thiam lo vangin hei ka hrethiam lo a ni. Eng vangin nge hetiang hian a awm tih hi chatu an chhiar kawp.
Chuan han chhut ve thiam ila ka hrethiam ang, i rorelna hi a famkim a, hmangaih i ni tawp mai bawk si a tiang khanin Pathian rorel dan te kha kan lo hriat thiam pui thei dawn a ni. A tha hle mai hei hi dil ve ngei ngei tur. Aw, chu chu hetlai bik ahi chuan duh tawk ta ila, tikhan mama chang sawm pathumna atang khan sawm pasarihna thlenga tawp thleng kha min lo chhiar chhuahsak leh ta che. Um chang sawm pathumna atangin aw lalpa lo kir leh ang che, engchen ngei thin ur dawn, i chhiahhlawh te chung thu ah chuan i rilru lam let ang che, aw zingah chuan i ngil neihna in min titlai ang che, kan dam chhung zawng zawng hian kan hlim kan hlima kan lawm theihna turin nangin min tih hrehawm ni leh thil thalo kan tawh kum chhung hun ang te khan min ti lawm ang che. I hnathawh chu i chhiahhlawhte hnenah lang se la, i ropuina chu an fate hnenah lang rawh se. Tin, Lalpa kan Pathian mawina chu kan chungah awm rawh se. Kan kut hnathawh hi kan chungah tinghet bawk ang che. Ani, kan kut hnathawh hi tinghet ang che. Aw, lawmawh mai. Hetah hian Mosia tawngtaina thlan kha a rawn chiang ta khawp mai a, chu chu Pathian thinrimna An tawk a, Israel fate khan, Mosia kha zawn nei ropui a nih kha, chhan chhuak tu ropui, hruai tu ropui, Mosia i chu chu Pathian kha ngawi a reh a, an ngai ta a, chu milai a tawngtai na chu ni chu, a thu hi a ril a, a thuk a, he sam hi ka thu phei chu ni se, Tiphelhpawla chhiar mai mai hi ka phal lo ang ka tia Mosia tawngtai dan tur leh a hlauh dan tur leh a lak run dan tur hi a chiang reng a, Pathian thinrimna han tawng bua a, ngawiah an ngai a, chu chu lo kir leh ang che, rawn inlar la Lalpa kan i i zah ngaihna kan rawn dil e a tihna tawng taina a lo ni ta a, hetiang ang dinhmun a ding ve hlauh te kan lo awm chuan i he tawng taina hi tih ve nghal mawlh mawlh tur a ni tih kha kan han sawi nawn leh duh a. Chuan Mosia khan tihian a dil zui ta zel a, i ngil neihna kan rawn dil e. A hetlai ka duh em em chu thil tha lo kan tawh kum chhung hu ang te khan min ti lawm ang che a awm zia chu kan hreh awmna ang chen chiah khan min han ti lawm ang che kan tuar rei tawh a Lalpa e min rawn chhan chhuak la i i awm i chen chilhna i presence kha e min ti lawm tu em em kha kan rawn dil leh a i In i kual tu rawh se a tihna nih chu hetlai tawngtai nei a ril ka tia hei kan tawrhna kum hu ang kha lawmna min pe ang che in i kual tu se a tia hei ringtu nun chu kan han tuar a kan han ti deuh bap bap a mahse rawn lang leh thin chu lawm a hlimna a rawn lang leh ngei ngei a tikhanin eh tawngkam mawi lo ni lo se eh in i kual tute kha han hmang bawrh bawrh a lo ngaithla thiam ta ula mahse Tawrh bap bapna leh lawma hlim a zai lo thei ka ni lo tihna hun hi i a inchen kual vel a ni maw? Ringtu tuar reng tawp mai kha i a awm theih lo va, tin lawm reng pawh a awm theih lo va tikhan khawvel a kan awm chung chuan a in kual tu chho vel tur te pawh lo nih hmel a, amah erawh chu chatuan hmun kan thlen hunah chuan tawrhna te kha a awm tawh lo vang a, eng pawh chu ni se hetlaiah hian a tawngtaina tawngkam te hi ka duh hle mai a, hlim rengin min siam ang che te kha han ti sak lo va, kan tawrh ang hu hi lawmna min thlen ang che, min ti lawm ang che a ti a, tin hetlai pawimawh ka tih leh teuh chu. i i hnathawh kan hmu duai lalpa i a tel lo a an hnathawh an kut hnathawh kha hlawhtling lo a ni tih kha a chiang em em mai a hei kan hnathawh te kan chet ve na te kan rawgbawlna ah te nung lo a kan ngaih te hlawh chham a ka inngaih te tin kan khawvel lam panga kan hnathawh na te pawh a ni ang chhungkua te pawh a ni ang kan ti ve chiam a beidawng a ka inngaih hian hetlai a Mosia tawng Try na, eh, chang sawm paruk leh sawm pasarih tha ka ti hle a, i hna thawh kan hmu duh e a ti. A titu kha Pathian tih hi chiang em em mai ni. Chutichuan engtin nge tih? Kan kut hna thawh hi ti nghet ang che, aw, kan, kan kut hna thawh hi ti nghet ang che, mal sawm ang che ti. A thawktu chu nangmah i ni a, kan tih ve teh hi khawngaihin rawn, rawn ti. Nghetin a rah min hmuh tir ang che a titu tak tak chu nang mai nia, keini chuan kan lo che kan remhriatna in kan lo che ve a, mahse a hlawhtlinna tak tak hi kan thawk chhuak zo lo a nangmah zawk in rawn ti hmui ngil ang che tia tawngtaina in submit na in in pek na Pathian hma thing thin na a lo ni reng mai hetlai hi ropui em em a kha kha keini pawn Pathian in tunlai chu min van pui lo em tih na ang rilru te pawh kan lo put chuan keima thawh ve hi chu engmah ni lova amah zawk hi tipuitling tu ni tiin a hmaah tawngtai tur a lo ni ta ni hle. Kha zawng kha sam sawm kuahna chu a ni a, pawimawh ta ber leh kan dil ngawih ngawih tur chu chatuan chhiar kawp a thil chhut thiam leh, Finna thinlung a lo ni ta ni.
Aw le tikhan sam number sawmkuana chu kan react zo leh ta der mai a helam atang chuan kan react na kha pawimawh khawp mai nichina ka rawn tih lan Mosia tawngtaina ang te dil bela kan tawngtaina pawh kan hriat a khami hre reng chunga tawngtaina kan hman te pawh thain ka hria kan reaction hi a la tawp mai dawn lova. A hnuai lama comments ah hianin i react na kan ngai chang reng a ni. Eng pawh nise kan sam react hun chu tikhan kan ti tawp leh mai ang a, sam reaction hun leh pekah kan inhmu leh theuh dawn nia, Lalpanin zavaiin hmalsawm vek che rawh se. Amen.
Rhyme and reason.